Erbyn hyn, rydych chi wedi cyflogi un gweithiwr ac mae'n debygol iawn y byddwch chi'n cyflogi rhagor o bobl yn y dyfodol. Yn ogystal â gweithwyr, bydd y rhan fwyaf o fusnesau bach yn gweithio gyda nifer o bobl o'r tu allan sy'n eu helpu neu gymdeithion. Er mwyn llwyddo, mae'n bwysig bod y bobl hyn i gyd yn cyd-weithio fel tîm. Dydy adeiladu tîm ddim yn beth hawdd. Mae angen amser ac ymrwymiad gan arweinydd y tîm a chan aelodau'r tîm hefyd. Dyma rai o'r pethau pwysig i'w hystyried i'ch helpu i adeiladu tîm sy'n perfformio ar ei orau dro ar ôl tro. Byddwch yn glir am eich nodau. Wedi'r cyfan, mae angen i dîm wybod i ble mae'n mynd. Dylech nodi'r pwrpas neu'r nod yn glir A dylai fod yn hawdd ei ddeall. Mae angen i bob unigolyn ddeall sut mae'r nod yn effeithio arnyn nhw a beth yw eu rôl yn cyflawni'r nod hwnnw. Dylai'r nod fod yn rhywbeth y mae pawb yn credu ynddo. Mae'n help os oes modd mesur y nod yn hawdd oherwydd bydd hyn yn gwneud pethau'n eglur, yn canolbwyntio'r sylw ac yn creu ymdeimlad o lwyddo. Ceisiwch adeiladu tîm sydd â gwahanol ddoniau. Mae rhai o'r timau mwyaf effeithiol yn cynnwys y gymysgedd fwyaf annhebygol o ddoniau, sgiliau a phersonoliaethau. Yr allwedd yw sut mae'r bobl hyn yn cael eu dwyn at ei gilydd. Mae'n bwysig sylweddoli sut mae eu gwahanol ddoniau'n ategu ac yn cefnogi ei gilydd. Mae meithrin ysbryd o gydweithredu'n agwedd bwysig arall ar adeiladu tîm ardderchog. Dydy gweld beth sy'n gwneud tîm llwyddiannus ddim yn beth hawdd. Chi yw arweinydd y tîm, felly byddwch yn frwdfrydig ac annog pawb i gyfrannu. Anogwch bobl i fynegi barn yn rhydd, ceisiwch osgoi beirniadaeth gyhoeddus ac ymateb negyddol. A dathlwch lwyddiannau, pa mor fach bynnag y byddan nhw. Pan fydd pobl yn gweld beth mae'n bosib ei wneud drwy gydweithio, maen nhw'n llawer mwy tebygol o gymryd rhan. Ceisiwch annog cyfathrebu agored, a gwnewch hynny'n rhwydd i bawb. Ceisiwch sicrhau cydbwysedd rhwng cyfarfodydd tîm ffurfiol a chyfleoedd anffurfiol i rannu syniadau, gwybodaeth ac egluro lle rydych chi arni. Mae mwy a mwy adnoddau ar gael ar-lein i'ch helpu i gydweithio a chyfathrebu'n gyflymach ac yn haws. Rhowch gynnig arnyn nhw gyda'ch tîm. Dathlwch garreg milltir. Mae'n iawn gwybod beth yw'r nod yn y pen draw, ond mae yr un mor bwysig i chi sylweddoli beth yw'r camau ar hyd y daith i gyflawni'r nod hwnnw. Drwy ddathlu cyrraedd pob carreg filltir, byddwch chi'n gallu gweld lle rydych chi arni, ac addasu neu newid y llwybr er mwyn cyrraedd y nod yn y pen draw. Adolygu llwyddiant, Mae system arfarnu ffurfiol yn gallu bod o help i'r busnes ac i'r unigolyn. Mae'r busnes yn gallu asesu ei berfformiad ar sail y targedau ac mae'r unigolyn yn gallu cofnodi ei lwyddiant ei hun a gweld lle y gallai wella. Mae'n help i gynllunio ar gyfer y dyfodol hefyd. Un peth pwysig wrth adeiladu tîm ardderchog yw gwerthfawrogi pawb a sylweddoli bod gan bob aelod o'r tîm ran i'w chwarae. Ceisiwch gydnabod cyfraniad pawb a gwneud hi'n glir i'r tîm sut mae pawb yn cyfrannu at yr ymdrech drwyddi draw. Mae cael y bobl iawn o'ch cwmpas ac adeiladu tîm ardderchog yn rhoi'r rhyddid i chi dyfu'ch busnes yn gyflym. Mae cael aelodau o'r tîm o'ch cwmpas y gallwch chi ddibynnu arnyn nhw'n golygu y gallwch chi ganolbwyntio ar gamu ymlaen yn hyderus.